Şu gün türkmen-owgan gatnaşyklarynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, Eziz doganlarymyza, goňşularymyza biz bilen bilelikde bi taslamalary amala aşyrmaga gatnaşýandyklary üçin hem çäksiz minnetdarlyk. bildirýär. Çuňňur hormatlanýan Prezidentimiz, Siz Gahryman Arkadagymyzyň döwletli başlangyçlaryny dowam edip, dostlukly Owganystan bilen hoşniýetli gatnaşygy ösdürmäne möhüm ähmiýet berýärsiňiz. Ak pata berýän.

Türkmenistan, Owganystan, Pakistan elektrik liniýalarynyň taslamalaryny durmuşa geçirmek barada şertnama baglaşdylar. Hemza Tapi, Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyna başladylar. Awgust aýynda ýolbaşçysy Reşit Meredowdan düzülen Türkmenistanyň jenaýatkär hökümetiniň wekiliýetleri Türkmenistan Owganystan serhetine baryp, Talyban topary bilen serhetýakadaky Turgundy-Hyrat demir ýolunyň gurluşygy we Nur al-Jihad podstansiýasynyň işe girizilmegi hem-de Tapi gaz geçiriş taslamasynyň durmuşa geçirilmegi barada pikir alyşdylar. Şeýle-de Talyban topary Türkmenistan tarapyndan Tapi gaz geçiriş taslamasynyň owgan böleginiň gurluşygyna başlamaga taýýardygynyň habaryny aldylar. Şondan soň Owganystanyň Talyban toparynyň wekiliýetleri Türkmenistana baryp, Tapi gaz geçiriji taslamasynyň owgan böleginiň açylmagyna, ikitaraplaýyn ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin hökümetara komitet döretmek, energetika taslamalaryny durmuşa geçirmek, Turgundy-Hyrat demir ýolunyň gurluşygyna çaltlaşdyrmak barada ikitaraplaýyn şertnamalary baglaşdylar. Şunlukda, on ikinji sentýabrda Türkmenistanyň Serhetabat şäherinde, Türkmenistan Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirisi taslamasyny durmuşa geçirmek üçin owgan böleginiň gurluşygynyň açylyşy boldy. Bu açylyşda Owganystanyň Talyban toparynyň wekiliýetlerini türkmen tarapyndan Uly Berdimuhamedow garşylady. Taslamanyň owgan böleginiň uzynlygy sekiz ýüz ýigrimi bir kilometr, jemi uzynlygy bir müň sekiz ýüz ýigrimi bir kilometr, turbanyň diametri elli alty dýuym, hyzmaty otuz-elli ýyl, Türkmenistan tarapyndan Owganystanyň üsti bilen Pakistana we Hindistana ýyllyk otuz üç milliard kub metr türkmen gazyny daşamagyny üpjün eder. Bu gaz geçiriji taslama Talybana ýyllyk dört ýüz million amerikan dollary möçberinde esasy girdeji çeşmesi bolup hyzmat eder. Bu statistiki maglumatlar barada häzirki güne çenli Türkmenistanyň jenaýatkär hökümeti tarapyndan türkmen halkyna açyk bilgi berilmeýär. Şol günki tebigy gaz geçiriji taslamanyň başlanmagy Türkmenistan bilen Owganystanyň Talyban toparynyň arasynda başga-da birnäçe möhüm we zerur infrastruktura başlangyçlar başlanandygyny Türkmenistan tarapynyň jenaýatkärleri habar berdi. Olar eksport mümkinçiliklerini pugtalandyrmak, Serhetabat-Hyrat arasynda fiberoptik aragatnaşyk ulgamyny ýola goýmak, Serhetabat-Turgundy awtoulag ýolunda bir ýüz on ýedi metrlik demir ýol köprüsiniň türkmen-owgan serhedinde gurluşygyna başlamak, elektrik liniýalaryny gurmak boýunça has uly taslamanyň bir bölegi bolup hyzmat etjek Owganystanyň Hyrat welaýatynda ýerleşýän Noral-Jihat elektrik stansiýasynyň işe girizilmegi. Gurluşygyň ähli çykdajylaryny Türkmenistan tarapyndan garşylanmak maksady bilen ylalaşyk gazanyldy. Guly Berdimuhamedowyň sözlerine görä, bu taslamalaryň ählisi on iki müň adamlyk iş ýerlerini döreder we Owganystanyň Talyban toparynyň ýyllyk girdejisi bir milliard amerikan dollaryna ýetip biler. Dünýä döwletleri tarapynda resmi taýdan kabul edilmedik Owganystanyň Talyban topary bilen iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarymyzy mundan beýläk-de güýçlendirýäris diýlen ýalan propagandalaryň arkasynda gizlenip, Türkmenistanyň jenaýatkärleriniň Talyban topary bilen resmi taýdan hyzmatdaşlyk etmekleriniň arkasyndaky oýnalýan syýasy oýunlar düýbünden başgaça. Birnäçe ýyllap urşuň dowam edip duran döwleti bolan Owganystanyň topraklaryndan beýleki döwletlere tebigy gazyň geçirilmegi häzirki wagtda bu sebitde döräp biljek uly bir howpuň başlangyjy. Türkmen gazynyň Owganystanyň üsti bilen Pakistana we Hindistana satylmagynyň arkasyndaky esasy oýunçylaryň biri Russiýa Federasiýasy bolup durýar. Russiýa Hindistan bilen syýasy, ykdysady we söwda gatnaşyklaryny ýakyn tutmak üçin Türkmen tebigy gazynyň Hindistana we Pakistana satylmagynda esasy eýeleriniň birisi bolup hyzmat edýär. Şeýlelikde, ýokarda belläp geçişimize görä, bu proýektleriň arka planynda Russiýa Federasiýasynyň bähbidi bolmaly. Russiýa basybalyjylykly rus-ukrain urşuny başladandan bäri, Kremliň maliýe serişde ýetmezçiligini çekip başlady we golastyndaky koloniýalaryndan Diri pul islegini artdyrdy. Bu koloniýalarynyň esasylaryndan birisi hem Türkmenistan. Şeýlelikde Türkmenistan Russiýanyň söweşi üçin pul aklama proýektlerini durmuşa girizdi diýip, bilermenler öz pikirlerini aýdýarlar.